Hallo Kanner, haut erzielen ech iech d'Geschicht vum Elma. Et war eemol eng Herd Elefanten, jonker, aler, grousser, décker an dënn Elefanten. D'Elefante waren entweder dat eent, dat anert oder dat drëtt, all anesch an all frou, an all déi selwecht Elefantefaarf. All Ausser eisen Elmar natierlech. Den Elmar war anescht, den Elmar war faarweg karéiert, den Elmar war giel, orange, rout, rosa, mof, blo, gréng, schwaarz a wäiss. Den Elmar hat keng Elefantefaarf. Et war den Elmar deen d'Elefante frou gemat huet. Heiansdo huet hie mat hinne gegeckst, heiansdo si mat him, egal wou och nëmmen e bësse gelaacht gouf, et war normalerweis den Elmar deen domadden ugefaangen hat. An enges Nuets konnt den Aarmer net schlofen, well en un eppes geduecht huet. An en dat, u wat e geduecht huet, war, datt hien elo d'Flemm hat, anescht ze sinn. Wien huet da scho jeemools eppes vun engem karéierten Elefant héieren, huet hie geduecht, kee Wonner, datt si mech auslaachen. Moies, éier déi aner richteg waakreg waren, huet den Elmar sech heemlech aus dem Stëbs gemaach. Wéi en duerch den Dschungel getrëppelt ass, huet den Elmar aner Déiere begéint. Déi soten all, Gudde Moien, Alma! An all Kéiers huet den Alma gelaacht a geäntwert, Gudde Moien! No engem laangen Trëppeltour huet den Alma fonnt, wat e gesicht hat, eng déck Heck. Eng Heck voller Bieren, voller Bieren an Elefantefaarf! Den Alma huet de Stamm vun der Heck gepak a gerëselt a gerëselt, esou datt d'Bieren op de Buedem gefall sinn. Wéi de Buedem voller Biere louch, huet den Elmar sech drop geluecht a sech dra gewänzelt a gewänzelt, den ee Wee, den anere Wee an nees zréck. Hien huet d'Grapp vu Biere geholl a sech domatten ageriwwe bis se voller Jus vun deene klenge Friichte war an näischt Gieles oder Oranges, Roudes, Rosaes oder Mauves oder Bloes, Grénges, Schwaarzes oder Wäisses méi un him war. Wéi e fäerdeg war, huet den Elmar ausgesinn wéi all aneren Elefant. Dono ass den Elmar hannescht bei seng Häerd gaangen. Ënnerwee huet hien déi aner Déiere begéint. Dës Kéiers soten s'all zu him, Gudde Moien, Elefant! An all Kéiers huet en Elmar gelaacht a geäntwert, He, gudde Moien! frou, datt en net erkannt gi war. Wéi den Elmar nees bei déi aner Elefante koum, stoungen déi all ganz roueg do. Kee vun hinnen huet an Uecht geholl, wéi den Elmar an d'Mëtt vun der Häerd goung. Mee no enger Zäitchen huet den Elmar gemierkt, dass eppes net géif stëmmen. Mee wat? Hien huet ronderëm sech gekuckt, de selwechten alen Dschungel, de selwechten alen Himmel, déi selwecht al Reewollek, déi vun Zäit zu Zäit laanschtgezunn ass, an natierlech déi selwecht al Elefanten. Den Elmar huet se ugekuckt. D'Elefante stounge ganz roueg do. Den Elmer hat se nach ni virdrun esou eescht gesinn. Wat en méi laang op déi eescht, roueg a onbeweeglech Elefante gekuckt huet, wat en méi wollt laachen. Mee bon, dunn huet en et neméi ausgehalen, hien huet säi Rüssel an d'Luucht gestreckt an esou haart gejaut, wéi en och nëmme konnt, an zwar Buh! D'Elefante sinn opgesprongen. Si waren déck erféiert. Wat war dat? hu si sech gefrot. An dunn hu si den Elmar gesinn sech futti laachen. O Elmar! hu si gesot. Dat kann nëmmen den Elmar sinn. An dunn hunn déi aner Elefanten och gelaacht. An zwar esou haart ewéi nach ni virdrun. Wéi si sou gelaacht hunn, ass dunn och nach d'Reewollek iwwert hinne geplatzt an duerch de Reen huet een dem Elmar seng Karo nees gesinn. D'Elefanten hunn nach ëmmer gelaacht, iwwerdeems den Elmar erëm zum richtenen Elmar ginn ass. O Elmar, huet en alen Elefant gemengt, du hues eis der jo scho vill gespillt, mee dat hei war bis elo déi bescht vun allen. Esou vill hu mir nach ni gelaacht. T'huet jo och net laang gedauert, bis du eis nees deng richteg Faarwe gewisen hues. Mir mussen dësen Dag all Joers op Neits feieren, huet en aneren Elefant gesot. Dat hei gëtt den Elmerdag! All Elefant muss sech fierwen an den Elmer moolt sech mat richteger Elefantefaarf. A genee dat maachen d'Elefanten. Eemol d'Joer fierwe si sech a maachen dann eng richteg Kavalkad. Wann der dann deen Dag e gewéinlechen Elefant gesitt, da wësst dir, dat ass den Elmer. Sou, Kanner, dat war d'Geschicht. Ech wënschen iech nach e wonnerschéinen Dag a bleift gesond. Tschaui!